um ku ri sonta wa ku hela ka n'hweti tsundzuka leswaku sonta un'wana na un'wana wa ku hela ka n'hweti hi va hi ka hi ku tisela documentary se eka sonta lowu wena mingiseri hi ku khomele documentary leyi vulavulaka hi tinghozi emapatwini xana tinghozi emapatwini ti vangiwa hi yini nakona i ncini lexi hi fanele ku xi endla tanihi vaakatiko ku herisa kumbe ku hunguta tinghozi leti humelelaka emagondzweni yerhu ya afrika dzonga ni nga rivala njhani ku khensa eka wena temzana reloaded loko u lombe nkarhi ku va hi tisela vayingiseri eh, murhi wa tindleve eka madyambu ya siku ra namuntlha eka documentary leyi hi leswin'wana leswi hi nga swi langutelaka
hi ku aka lavo tala va twa wonge tinghozi ti vangiwa hi madimona ti vangiwa hi sathana i vunwa a nge se tshama a dirayivha movha na wun'we na lesesi wu hava sathana a nga va nga ha ri kona va vuye va kume va va tekile va va yise moxara mara va karhi va vula ku n'wana wa n'wina a nga ha ri kona ni vuye ni nga ha swi koti nkarhi walowo ku va ni ni tikhoma ni kalakarile Qingho ra le nyongeni ri nghozi swinene foni yinene leyiwani ku rila mi susa matihlo ma n'wina patwini mi yi khoma ntsena mi lava ku ta yi hlamula kumbe mi lava ku ta tsala e whatsapp kumbe mi lava ku ta cheka meseji kumbe lava ku ta endla yini hi ku copeta ka tihlo movha yi hume patwini no khoma xitirini xi vuya a patwini ku heyeyeye pfuka pfuka pfuka a nga ni byala munhu waloyi mara a lo karhala hina hi ri va mathekisi tinghozi to tala ti vangiwa hi hina a nga lolo muchayeri leswaku ku yimisiwa hi traffic lulamisela hi traffic loko a suka masiku la yena i suka a suka hi ndlela ya ya vusopfa
hi vile na nkateko wa ku burisana na vativi eka swa vukhongeri Laha hi lavaka ku tiva leswaku timhaka ta swikhongelo kumbe mphahlo leyi endliwaka emagondzweni hi xikongomelo xa ku lava ku herisa kumbe ku hunguta tinghozi xana swa tirhake a hi tweneni hi nomo wa mfundhisi ntlhabzana na khensa ku kuma nkarhi lowu ni nga na wona sweswi mina ni tlhabyani laha tikweni ra ka xitlhelani ni murhangeri a ka ripfumelo ra xikreste ni le ka denominations ya hmc healing ministry church ni un'wana wa varhangeri va nhlengelo wa wa tikereke leti ku hlaya ka vanhu ku yi tikereke ku ri ti-denominations se ni khensa ku kuma nkarhi wa ku va ni nga hlamula xivutiso mayelana na mayelana na mhaka ya swikhongelo leswi kumekaka swi ri karhi swi nga endliwa swi kongomisiwile emhakeni ya mapatu ya hina asouth africa ku ri xana ku khongelela ku tinghozi emapatwini ti kumeka ti ri karhi ti nga hela kumbe ku hunguteka swa tirha hi ku ya hi vumbhoni bya rito kumbe a swi na ntiyiso endzeni ka swona na na kota ku tiva ku leswi ni nga ta kumeka ni swi kombeta hambiloko ni nga swi seketela hi rito van'wani swi nga endla va va na ntlhontlho ngopfungopfu varhangeri va vukhongeri lava va kumekaka va ri eku rhangeleni ka swikhongelo swa muxaka walowo va ya mapatwini va ya kumeka va ri karhi va khongelela mapatu va ri na ku navela ku ri tinghozi ti kumeka ti ri karhi ti hela xo sungula xa nkoka ku xi kombeta laha i ku ri loko hi kamba rito ra xikwembu ku nga ntiyiso ku nga ri mihleketo ya munhu rito ri lerisa vapfumeri ku khongelela vanhu ku khongelela varhangeri yi ri loko hi endla sweswo hi ta kota ku hanya vutomi bya vukhongeri na ku kumeka hi ri aka aka ndhawu ya ku rhula se lexi ni xi kombetaka la i ku handle ko tilumaluma loko ku ri ku na khongela vakhongela van'wana ku ri tinghozi a ti hunguteki emapatwini hi kumeka hi ri karhi hi nga hupa leswi lerisiwaka hi rito ra xikwembu ku va hi kumeka hi ri karhi hi endla swona rito ri ri ku khongeleriwa vanhu ivi vanhu va ta endla ku va na ku cinca lomu hi lavaka kona ku va na ku cinca hi ku aka lavo tala va twa wonge tinghozi ti vangiwa hi madimona ti vangiwa hi sathana i vunwa a nge se tshama a dirayivha movha na wun'we na lesesi wa hava sathana ya ku va a nga kota ku dirayivha movha mara matirhelo ya sathana na madimona i ku u lava vanhu lava nga ta n'wi nyika nkarhi ivi a kota ku tirha hi vona se loko no khongelela vanhu va kota ku va aka xiyimo xa ku twa xikwembu va endla leswi lavaka hi xikwembu swi ri sathana u hava nkarhi ku va a nga kota ku va tirhisa hi khense swinene eka n'wina mfundhisi nhlabyani se sweswi a hi tweni kusuka hala ka ripfumelo ra ndhavuko hi nomo wa Profesa Hlathi. Ri xiyile ri xiyile maxaka leyi mi hlanganaku na yena kwala hinkwako muni vona mi ri kona mi xewetiwa hi the great Inyanga Chief Profesa Mbayimbayi Hlathi mavito ma mina ni Mbayimbayi Hlathi ni President ya tin'anga ta SADC namuntlha i siku ra kahle ku va hi hlangana hi ta kota ku pfunana maxaka n'wina hinkwenu mi nga ta vona nongonoko lowani swi ta endla ku mi swi twisisa ku Eh, hina tanihi tin'anga hi swi tekisa ku yini leswi swi endlekaka la mapatwini a hi nge hi sungula hi vulavula hi ku um tinghozi ti vangiwa hi yini la mapatwini i mhaka yo biha swinene leyi humelelaka ngopfungopfu ka province ya hina lipompo na k z n na mpfumalanga na north west kahlekahle ni to south africa hinkwayo kambe haleno lipompo swi tele ngopfu Lexi xi vangaka tinghozi hi ku twisisa ka mina xo sungula i ku va vanhu va kuma maphepha ya vuchayeri hi tindlela leti nga tshamisekangiku leswi ni vula ku i vanhu van'wani lava va nga dyondzangiku milawu ya mapatu kumbe a patwini um swikoweto swi vula yini loko vo ta xikoweto xi vula yini sweswi ku nga na timhaka ta to gezi ri fambile loko mo fika rhoboteni mi kuma ku tirhoboto a ti tirhi

Eh, ku va ku pfumala ntokoto na vutivi na ku va munhu a kume maphepha yo chayela hi tindlela ti nga ti nga ri ku kahle hi swona ngopfu xivangelo xa tinghozi munhu wo tibyela ku loko ni kume layisense leyiwani ni yi khomile ntsena swi vula ku ni nga chayela hi ndlela yin'wana na yin'wana hi swona swi endlaka ku chayisiwa vanhu na lama lokixeni ku chayisiwa na swihlangi hambi ku vekiwe tihampu letiya munhu a nga na mhaka na tona ma yi vona na golo yi fika yi tlula hampi yi tlula henhla leyi mi swi tivutisa ku Xana munhu loyi wa swi twisisa ku leswi a swi endlaku a swi le nawini na hi swo swi endlaku ku ku va na tinghozi to tala ivi hi suka la ku chayela hi maphepha yo ka nga ri nawini ku fika la ka xihoko ku nga ku nwa mabyala ku nga ku tirhisa tiqingho um riqingho ra le nyongeni ri nghozi swinene Foni yinene leyiwani ku rila mi susa matihlo ma n'wina patwini mi yi khoma ntsena mi lava ku ta yi hlamula kumbe mi lava ku ta tsala e whatsapp kumbe mi lava ku ta cheka meseji kumbe mi lava ku ta endla yini hi ku copeta ka tihlo movha yi hume patwini i swin'wana leswi va ngo tinghozi sweswo va hela vanhu ha ti vona titiraka ti endla tinghozi hikwalaho ka ku munhu a lava ku teka foni Titiraka tin'wana ti na ti-video camera la ndzeni ya kombisa ku ku endleke yini ku driver za luza control se timovha letitsongo hambiloko ku nga ri na sweswo loko va fika la ku nga na mhangu kona va kuma ku foni ya ha ri ku vulavuleni leswi vulaka munhu a ha ri ku foneni a le ku buleni na munhu un'wana swi na nghozi ngopfu sweswo xin'wana lexi hi faneleke hi xi tekela nhlokweni loko xaka ra n'wina a ri patwini mi swi twa ku ri patwini ku humelele rifu la kaya ku humelele swo biha la kaya a mi foni mi n'wi byela ku um papa wena va hende misaveni kumbe mhana wena va lovile a mi vuli sweswo munhu u ta vheta a chuwa a tsandzeka no lawula movha ya dlaya vanhu vo tala nkarhi wun'wana na yena a tekeriwa vutomi hi ndlela yoleyo
dasi wa yi aka buku leyi vitaniwaka yakobo chapter 4 vhesi ya 7 ku lerisiwa hina vapfumeri yi ri tivekeni ehansi ka vulawuri bya xikwembu submit to god ivi yi kombeta xiphemu xa vumbirhi yi ri resist the devil and he will flee away from you alelani javulosi kutani u ta baleka a n'wi sukela loko vanhu va nge se za va nga va ka xiyimo xa ku alela javulosi mi nga khongela aka mapatu lama tinghozi ti endlekaka kona mi nga za mi va bulu xikandzeni a ku nga vi na ku cinca aka lomu mi lavaka kona ku va na ku cinca lexi nga ku lavekeni i ku va hi khongelela varhangeri va kota ku ku veka milawu loko ri ku a yi kona milawu ivi va kota ku enforce milawu

minkarhi yo tala va kha va tlula milawu ni nga nyika xikombiso movha ya mina yi heli mathayele loko u cheka ko va khwiri ra nyoka thayele ra kona ra ha ri hava na na la ku ri kandziya ri tsala ku komba ku hindzi thayele swo tikomba wonge ku yo hindza hlaru ivi ni nghena patwini a south africa ni nga kota ku suka joni ni za ni ta fika a ka malamulele ni kha ni hlangana na vona lava a va fane va enforce nawu mara coco ku lava ku nikiwa swo karhi ivi ni kumeka ni huma aka nandzu walowo ni ya vanga accident hambi ho khongela njhani loko va nge se za va va aka xiyimo xa ku kumeka va chava xikwembu va endla nawu leswi wu vulaka swona ku khongela ka hina u tlanga hi nkarhi xana ku endliwa ka mphahlo lomu mapatwini swi nga hunguta tinghozi i tinhlamulo timbirhi leti ni lava ku ta mi nyika tona ene mi fanele mi ti tekela nhlokweni nhlamulo yo sungula hi leyo swi kahle swa endliwa Swi nga kota ku pfuna ntsena loko swi endliwe hi maendlelo manene ntsena loko swi endliwe hi ndlela ya kahle swi kahle kambe loko swi nga endliwe hi ndlela ya kahle a swi kahle mo hi sungula hi leyo ka swi nga ri kahle loko ni ka swi kahle ku va vanhu ku ri tin'anga vo swi pfuketana va teka mabyalwa na mafole na machovo na mimirhi va ya epatwini la ku nga humelela tinghozi Ha swi vona kwala Limpopo na tiprovince tin'wana va ku hi ya ku haxeni va etlela kwele va ba macomani va hun'wela va endla sweswi va endlaka swona hi xa nampundzu va haxa haxa haxa lani va famba um net loko va famba ntsena hi xa mundzuku tinghozi ti nga ta endleka laya ti ta va ti tele ngopfu muyingiseli u to ni vutisa ku ti tala njhani hi ku tin'anga va ri kwalaya a va ri ku phahleni xo sungula vanhu lavaya va endle swilo hi ku tsutsuma va endle swilo hi ku jaha a va sungulanga va lavisisa ku i yini lexi xi faneleke xi endliwa loko hi ya ka process leyiwani vo ti byela ku loko va byele hi department ya transport ku ku na tinghozi to karhi hi kombela mi ya xuva va ku hayi a yeni hi ya endla sweswo swi hoxekile sweswo so mi nga ya mi ya endla sweswo kambe mi vanga ku tinghozi ti nyanya ni nga mi nyika xikombiso mi ta swi tsundzuka vayingiseri kwala lipompo kwala ka n one kusuka polokwane ku ya emakhado eh, alo strishard um eh, tin'anga tin'wani hi ku vitaniwa hi department yin'wana sweswi na malembenyana yo hlayanyana maybe five or six years um va byela ku ku fanele ku ya phahla la na mina ni vitaniwile ivi ni byela va department ni ku ni nga ya ntsena loko ku landzeleriwa leswi swi fanele swi endliwa va vutisa ku swilo leswi swi fanele swi endliwa ni ku leswi fanele swi endliwa n'wina va department ya ya ya transport ni sure ku ma swi tiva ku vanhu va nga lova la ka N one kusuka ajoni kumbe kufika amesina ma swi tiva ku i vanhu vo huma zimbabwe vanhu vo huma malawi vanhu vo huma mozambique hi vavhenda hi vatsonga hi vatswana hi vapedi mazulu sweswo sweswo ene mi tiva na maxaka ma vona hi ku information mi na yona hinkwayo lexi xi fanele xi endliwa maxaka ma lava nga fela ka tindhawu to karhi hi tinghozi ta timovha va fanele va swi tiva ku ku lava ku ya endliwa hi laya ku lava ku ya xuluyiwa ivi maxaka lamaya va ta va ta teka mindzhuti mimoya ya maxaka ma vona ivi tin'anga loko va endla sweswo loko vanhu lava va nga swi tivi ku swi endlisa ku yini van'wani va ta swi endla hi Kreste van'wana va xilo lexi vukhongeri byin'wana na byin'wana swi na mhaka ku va endlisa ku yini kambe mhaka yikulu mimoya liya yi fanele yi tekiwa laya mimoya liya yi fanele yi susiwa yisiwa lowu un'wana na un'wana a nga ta kota ku fika a endla um milawu ku a fika a veka mimoya ya vona ma swi tiva ku hina va ripfumela ndhavuko hi koka rihlampfu mi fika mi va veka a hi nge munhu a ku sweswi a hi swi tivi ku ya swi endlisa kwini sweswo ti kona tin'anga mugangeni lava swi tivaka ku va ta hlahlulela va tiva ku xana loyi a nga fela patwini swi endlisa ku yini loko vo languta la ka n one na patu ra ku ya vo twelve vo n twelve na vo n four sweswo sweswo ku na masirha lama nga kona lama patwini laha ku nga vekiwa swihambani kun'wana ku vekiwa na ti-tom stone kun'wana loko mi hindza mi kuma ka ha ku vekiwa switsundzuxo kumbexani na na na na swiluva swo karhi loyi a nga dlawa xithuthuthu mi kuma ku vekiwa na helmet kwalaya leswi vulaka ku munhu loyiwani u na masirha mambirhi ene ripfumelo ra ndhavuko munhu u fanele va ri na sirha rin'we swi vula ku munhu loyani moya wa yena a va wu tekanga va wu yisa kaya va pfumele vutivi laha ku nga fela kona munhu hi nghozi ya movha kumbe nghozi yo dlaya mi ya kan'we ntsena mi ya teka moya wa yena mi wu yisa kaya loko mi heta ku endla sweswo mi hetile a ma ha tlheleli mi ya lhaya so leswo loko va ya phahla vanhu lavaya mimoya liya yi ri laya va kwatisa vanhu lava nga fala endleleni hi tinghozi ta timovha hi swona swi endlaku loko va heta ku endla sweswo ivi tinghozi ti humelela va yile va phahla kwala mina ni ku hayi a ni nge va phakela swona ntsena loko ku mi nga landzeleli leswi a swi fanele swi endliwa ha va tirhise matimba ya vona va phahla um hi xa mundzuku ku lova mec mec hikwalaho ka n one va swi tsundzuka vayingiseri vo tala kusuhi na lodge yin'wana yi nga kolaya movha ya yena yi ba ba ba buloho yi tshwa movha yi pfurha swi hela va lovela kwalaya n'wana wa vanhu um a va tiva ku hi tirhile se tingana letikulu loko mi ri tin'anga mi ya mi ya endla swilo leswi swi nga tshamisekangiku so va ku ene professor hlati mi yi tsundzuxile ku lova ku tirhisa matimba na ku ka hi nga twisisi so sweswo a swi tirhi ku mi yema phahla mi xuva apatwini mi nga landzelelanga maendlelo ma kahle maendlelo ya kahle loko swi ta eka ku phahla emapatwini hi wahi swa kahle hi leswi leswi a swi fanele swi endlele swi landzeleriwa loko mi kuma ku na tinghozi mi tin'anga mi lava va mi kombela ku mi ya mi ya phahla mi ya xuva lava ni maxaka ya vanhu lavaya va department va hi byele wayi swi ta va khosta mali yo tala ngopfu ku ku ya ku landziwa vanhu lava nga le zimbabwe va nga le malawi va nga le kwinikwini ni ku xava mukhasa mali yo tala ngopfu mara mali mi na yona a swi yantswi mi hakela mali ivi mi ponisa vutomi bya vanhu ke because loko mo landza vanhu lava nga le malawi mi va byela ku hi lava ku ta xuva tana mi ta teka maxaka ma n'wina hi xin'wina va tita va ta va teka ivi hi xuva ku nge vi na tinghozi so maendlelo ma kahle hi sweswi ni swi hlamuselaka ku vulaviwa maxaka ya vanhu lava ivi ku fika ku va teka mimoya ya maxaka ma vona un'wana na un'wana u ta teka hi ndlela ya yena loko va nga swi twisisi va ta dyondzisiwa hi kona yena tin'anga hi ta va nyika switsundzuxo ku laveka nceko wo basa kumbexani munhu lowu lava ku tekiwa hi huku kumbe munhu lowa ku tekiwa hi palo kumbe hi njeti ivi va tekiwa mimoya liya yi suka ku sala ku nga ha ri na mimoya laya hi marito man'wani loko ni ku mimoya um leyi hundzukaka swipuku leyi hundzukaka ku loko ku ri ku munhu u fe hi december a ri byelaka timovha leti tiyaka kaya na mina ni tsandze ku fika december ni helele kwa wa hundzuka xipuku a endla ku fana tinghozi vanhu va fela kwalaya kambe loko moya wa yena u tekiwile u famba va ya mi veka kaya maxaka ma yena loko va lava ku mi tsundzuka a va tlheli va ya laha na fela kona va mi tsundzuka ntsena ka sirha rin'we leri ri nga le kaya a swi endli ku loko vana va ri joni loko va vuya mi va teka mi ka hina mi komba laha papa n'wina kumbe mhana n'wina va nga fela kona mi va heleketa ka n one mi va felela ivi mi heta mi veka ribye ivi mi suka mi ya kaya mi ya tlhela mi veka ribye munhu wa yelweyo swi vula ku na masirha mambirhi siku rin'wana u ta va ri patwini siku rin'wana a ri la kaya swo swi nga ta endla tinghozi so loko vanhu vo endla sweswo swo teka mimoya ya vona ya maxaka ma vona va va fambisa ivi tin'anga va hlahluvela mimoya yi famba hinkwayo ke va ku hayi tihlolo ti ku yi famba hinkwayo se hi hlanganise ni mimirhi hi rindzela ku nga ku ba tingoma vusiku siku ivi loko ri xa ku hlanganisiwa mimirhi ku xuviwa ndhawu liya loko ku xuviwa ndhawu liya ni nge pfuki ku va na tinghozi ku ta va na tinghozi ntsena leti ti ngo va tinghozi yi ngo to endliwa hi munhu loyi a nga chayeliki kahle kambe tinghozi tin'wana mi swi twisisa sweswi muhaxi wa mina mi ta tiva ku mi ta swi vona ku tinghozi to tala ti endleka ndhawu yin'we laha ku nga endleka nghozi yin'wanyani six months leyi nga hundza na eight months leyi nga hundza ku tlhela ku endleka yin'wana kwalaya vanhu lava nga fela laya a va tekiwangi mimoya ya vona yi kwalaya so van'wani va kona va pfuka van'wani va kona i va ndhawu van'wani va kona i va lemba van'wani va kona i va nguni van'wani va kona i tixaka tixaka tete hinkwako va kwata loko mi hindza laya mi va bela huwa ene swi nge koteki ku lava nga fela kona patu ri pfariwa ku ya sungula rin'wana hi ku loko a ku endliwa sweswo swi vulaka ku ta va na mapatu yo tala lawa ma ta jikisiwa ma fambela leyi so a swi nga ha ta va na na ndlela ya kahle maendlelo ma kahle tanihi tin'anga mi nga pfumeli ku ya xuva laha mi swi tivaka ku mimoya ya vanhu a yi susiwanga kun'wana kwala ka chavani va ringeti ku swi endla ni tsundzuka tano e, va ya va xuva va endla yini loko va heta ku xuva tinghozi ti ku vuyavuyana a swi endliwi sungulani xo sungula mbatlholo mi kuma maxaka ya vanhu lava nga fela laya mi teka mimoya ya vona ku sala ku basile se mi ya xuva tinghozi ti ta hela ti nge heli kahlekahle ti ta hunguteka ti to endliwa va lava vo driver va pupuwile va lava vo driver va va tirhisa tifoni ene ti nga endleki ndhawu yin'we lexi xi nga xi tivi ku tinghozi ti endleka ka ndhawu yin'we sweswi swa tikomba ku laha ku na xo karhi ku na tinghozi to tala ti endlekaka emagondzweni yerhu ya afrika-dzonga xana swivangelonkulu swa tinghozi leti hi swihi
Leswi endlaku tinghozi emapatwini i ku rheyila munhu a nga langutisi na ti-barrier layini a overtake a overtake ndhawu yo biha laha a nga swi voneki swa le mahlweni swa ku ku humelela yini na byala hi byona byi endlaku tinghozi swinene. and then ku na ku va munhu a driver a ta a endla show off a komba swa ku mina movha wa mina wu tsutsuma ngopfu um a famba xipidi xin'wana xo chavisa hi swona swi endlaka tinghozi emapatwini no rila munhu a karhi a fona hi foni a nga ha swi tivi swa ku ri no laha hi le patwini i yingisele munhu luya a fonelaka na yena um swin'wana futhi leswi endlaka swa ku ri vanhu va va chayisana i ku famba long distance munhu a nga wisi kahle loko munhu o o wisa swa swa antswa no famba vusiku ni ze ni famba na mhisa un'wana kusuka johannesburg ni vuya la kaya hi vuya hi tlhela ra hala ka vamamayile hala ni tshame emahlweni na yena hi va- hi- hi va- hi vanharhu kasana hi drive a munhu wo khuzela mwe um movha se na wu vonisa ku loko se u lava ku nghena patini no khoma xitirini xi vuya a patwini ku hehehe pfuka pfuka pfuka pfuka a nga ni byala munhu waloyi mara a lo karhala hikusa a ni ri munhu i lava ku ya ku va um la ku ya fika kaya ka ha khanya ri nga si pela ngo dyambu kasi sweswiya hi swona swi endlaka problem leyikulukumba ngopfu ku lava munhu a wisa. a ku a a wisa a bela hi moya na ku vulavula ngopfu loko ku karhi ku tshame na un'wana munhu i vulavula ngopfu then karhi i n'wi i n'wi cingela ka na ti ka ti i lava ku endla accident kwalaho kuma swa ku ri ku va ku va i karhi.

i ku va vachayeri va concentrate-a swinene ngopfu eka timhaka ta tinqingho kumbexana tifoni mi kuma ku loko munhu a ri ku chayeleni hi hala tlhelo u le ku languteni ka foni mi kuma ku nkarhi wun'wana u le ku chayeleni nkarhi ku chayeleni muchayeri um va languta tivhidiyo ni swi vula hi ku ku tala ngopfu sweswo um van'wanyana va prefere-a ku va va teka tifoni va ti veka tindleveni ku ri ku na na mimovha ya masiku lamawani vhele um ku yana yana ti-hands free ma swi vona so a swi tele kahle kahle swi tele swinene ngopfu yin'wanyana mhaka leyi va nga ka tinghozi lowu magondzweni yero i ku va mi kuma ku um muchayeri u tshame na munhu loyi va va bulaka swin'we va va va ri ku buleni van'wana va kha va khomakhomana hala tlhelo van'wanyana vachayeri a va swi koti ku va va kha va bula na munhu va nga n'wi langutanga u kuma ku va bula na munhu la nga henhla ka vona loko a languta hala a a luza control ya movha xin'wana nakambe lexi nga xi lemuka i ku va mi kuma ku ri um hi hala tlhelo muchayeri u le ku chayeleni hi hala tlhelo yena muchayeri u le ku lawuleni ka um ka radio se loko a ha languta ehansi mi kuma ku movha wu ndla yini wu ya hala swi tele ngopfu leswi vangaka tinghozi emagondzweni swi tele swinene ngopfu swinene ngopfu swinene swinene swinene ku tlula swona i ku xona.
na minxavo ta vayingiseri hinkwerhu va munghana lonene loyi a vulavulaka i n'wabuku mpfinika wa ku tshama section s ni kona namuntlha haleni ku ta hi ta lemukisana hi timhaka ta tinghozi leti humelelaka mapatwini tinghozi leti humelelaka mapatwini hi masiku ya ku hanya ka hina ti tale ngopfu xivangelo i ku a hi nyikani nkarhi la patwini van'wani va driver va jaheli van'wani va driver va ri famba slowly mara loko o ho kota ku loko hi la ku nghena apatwini hi halahala hi va xoko movha luwa wu nga ku teni wu le kule ni nga swi kota ku nghena ni pfumela ku tinghozi a ti ta hunguteka masiku hinkwawo loko hi tshamile hi twa tinghozi leti maxaka ma hina va famba vanghana va hina va famba vini va miti va famba vana va sala va ri voxe va nga ha ri na vahlayisi hi mhaka ya tinghozi leti humelelaka mapatwini se a ni ta ku hi ri vachayeri la south africa kumbe la mopani kumbe la giyani a hi dyondzeni ku hlayisana loko hi fika switopeni loko i vona munhu a nghenisa nhompfu ya movha n'wi pfuleli i nga vuli ku a nga ni ngheneleli hi ku loko se hi ya hi ya tirhisa swifafa hi swona leswi swi hi siyaka ku ri na tinghozi la patwini Eminkhameni ya ku tala, loko ko tshuka ku ve na nghozi egondzweni, vanhu vo tala va hehla leswaku thekisi a yi nge xoti. Se hi ve na nkateko wo burisana na van'wamathekisi hi twa leswaku va ri yini hi mhaka leyi.
Mina Given Ngobeni, ni taxi driver kusuka ka Bungeni ku ya eLimu. Leswi swi vanga ngopfu tinghozi epatwini i ku mapatu ya kona a swi fambeki ri na ti-pothole. loko hi vhika hi hala hi vhika hi hala kumaka hi hlangana ivi ku endleka ti-accident na ku ndhawu leyi hina hi fambaka ka yona a yo va kahle ngopfu ku na tihamba laha a to ka ti nga fanelangiki ku va kona ya hi leswi ni vonaka ingaku hi swona swi endlaka tinghozi na ku va hi fanele hi chayela hi vukheta loko hi ri patwini hi vona loko munhu a ri ku dirayivheni hi ku dirayivha timovha tinharhu mi fanele i va munhu a ka cheka swivoni hinkwaswo ku ri tinghozi ti kota ku hunguteka mapatwini
alex baloyi ni driver ya taxi ni driver taxi yo suka ha elimi ya ka bungeni ko tala leswi va nga ku tinghozi la mapatwini i movha yo ka yi nga tshamisekangi mathayele ma herini lero eh, i road way thing Eh mina ni dlaya Daniel wa ka Chauke ni karhi ni tswariwa ka N'wadzewudza ka Block for xibakeleni vanhu vo tala va ni tiva hi vito ra Dan Pie ina hi swona eh mina ntirho wa mina ni wela aka eh vutleketli vutleketli bya swibazana minkarhi yo tala hi lava swibazani hambi ni ta ku lumbetiwa kumbe i ntiyiso mara va kombisa timhaka ta ku tinghozi mapatwini minkarhi yo tala hi na xiave xa ku va ku ku humelela ka tinghozi ina i ntiyiso mina ni wela ka association ya gimajolta ni wela na le ka association ya nsami laha ni nga D_C. aka komiti ya nsami laha swilo swo tala swi hundzaka hi le ka mina ni kha ni swi vona so aka timhaka ta um tinghozi mapatwini ina hi na xiave hikwalaho ko ko tala i nsusumeto wa ku nkarhi wun'wana loko ni ri ku dirayivheni ni langutisa timhaka ta ku loko ri ya tlumu ta dyambu loko no va ni khome mali ya so yi va ya mina ni khome mali ya so yi va ya mulungu swi endla ku na machayelelo apatwini ma kumeka ma nga ri na vulawuri bya kahle um loko xikombiso xa kahle loko un'wana o yimisa voko a kombisa ku ni ya dorobeni vele sayini ya kona ha swi tiva language ya mathekisi ku i ku yimisa rintiwo ehenhla loko wo yimisa rintiwo ehenhla loko swi vona ku wa famba kumbe i langutiseka i ri ku fambeni a na ha langutisi ni ri ndzhaku ka mina ku ku nga va ku ri na movha leyi nga kuteni hi swi voni kumbe swi buka ndzhaku no tshika ni yima ni kavanyeta layini wa mina lowu nga ku fambini swi vulavula ha nga ndzhaku ka mina loko mina ni ku um eh, that brick kumbe ti-brick letiya ta ku um eh, kwala na kwala loyi a nga ndzhaku ka mina a nga swi koti ku swi vona na ku va na yena a va a ri ready kumbe ku tiyimisela ku yima o fane a ni tlumba na loko a nga ni tlumbi u boheka ku lava ku yi huma hi sayiti nkarhi wun'wana lava huma hi sayiti u ya a ya hlanganisa movha leyi nga ku teni swi costa ngopfu um tinghozi emapatwini xin'wana xa ku lexi ni xi hlamuselaka i timhaka ta ku loko ni kha ni famba ku na nsusumeto wa ku loko ku ri ku mina ku na laha ni tirhaka kona mi kuma ku laha ni tirhaka kona va ya hi khomixini va kombisa ku um wena i hola hi ndlela leyi u fanele u tirhisa leswi ku na target loko ni kha ni swi vona ku target ya mina a ni koti ku yi richa hikuva ku muholo wu ta va hansi na dirayivhela ra mina swi le rivaleni ku a ri nge vi kahle ni ta lava ku cover nkarhi lowu a ni fanele ni nga fiki hi wona hikuva ni jahela ku loko ri ya pela dyambu va ni khoma ya so swi vula ku ni ta kota ku muholo wa mina wu ya henhla kasi swin'wana i nsusumeto wa ku va ku muthori loko ni ri muthoriwa ku na ku um mavekelo ma ma timhaka aka mina as ni ri drive ya yena kumbe muchayeli wa movha ya yena loko ku va na timistake to karhi vulavulelo ra kona aka mina ri ya fika ri endla ku na loko ni ri ku fambeni a na ha swi koti ku vuya marito lama a ni byelaka wona se swi nga endleka mi kuma ku loko na ha famba ni ku laha um ni famba xipidi xo karhi a hi swi tekeni i sixty zone loko ni kha ni famba xipidi lexi a ku ta swilo leswi a tshama ka ni byelaka swona swi nga endleka ni kuma ni kha ni famba va hundred and twenty laha ku ri sixty zone hi makumu loko za ni famba xipidi xexo obvious ni nga endla nghozi nkarhi wun'wana na wun'wana ku ri hi ku nsukumeto lowu ni wu kumaka aka muthori wa mina swa tika ku va ni amukela leswi yena a vulaka swona xa vumbirhi mi ta kuma ku loko ku ri u a kha a vulavurisa xisweswo ni twa mina moya wa mina wu ya hansi swinene and loko za wu ya hansi swi vula ku concentration a ya ha ri kona se swi endla ku mafambelo ma mina a ma vi ma ri kahle hikokwalaho hina hi ri va mathekisi tinghozi to tala ti vangiwa hi hina ene a ni nge swi koti ku tiyimelela ni ku a hi le ku endleni tanihiloko ri ku ni ri muchayeri wa xibazana mina swi endla hi ndlela yaleyo se minkarhi yo tala na loko hi karhi hi famba ka long distance mina ni tirha ni ya ka long distance mi kuma ku ni la ku cover laha a ni fanele ni layicha kan'we hi siku ni fanele ni layicha kambirhi miri wa munhu wa karhala vurhongo bya vuya hambiloko no nwani ku ni nwa swinwanwana nwanani loko ni ta kumeka miri wa mina wu vuya kahle a swi nge endleki miri i nge wu rhobi se na swi kota ku dirayivha ni tsutsuma ni ya jika a joni ni tlhela ni byela ku loko ni ya jika kan'we a kaya ni jika ni vuya ni tlhelela joni ni nga va ni tirhile se hikokwalaho vurhongo i nga byi rhobeki na ku ku karhala swi nga endleka ni kuma ku se ni vhika na mabiriji ni twa ingaku biriji no ri tlumba ku ri biriji ra le henhla ni zama ku korhama hi makumu swi vula ku vurhongo byebyo se byi tini a nga ha swi koti ku controla and a hi swi koti vo tala ku loko impela ni swi vona ku vurhongo byi tini miri wu la ku wisa ni kota ku teka movha ya mina ni yima sayitini ni wisa hi ku ko ko tala loko munhu a za a ya joni a swi talanga i nga tlhe i vuya i layichini loko ku ri ku hi ku wena i la ku tlhe i tlhela wa vuya i nga layichanga se wa swi kota ku fika i yima ndhawu yo karhi le garage la ku nga hlayiseka u fika u yima u wisa na loko ku ri ku i layichi vanhu i khe i la ku wisa wa swi kota ku kombela munhu la nga kona ku i mali a kotaka ku chayela a nga na maphepha mo helela ku fana na mina ni vulavula hi mhaka ya public mi swi tiva ku hi lawa mathekisi a wu drive ntsena hi layisense ku fanele ku va na public ya ku komba ku wena wa pfumeleriwa ku layicha vanhu u famba na vona i ya va chicha laha va laveka kona se hikokwalaho wa kombisa ka lava nga phakati ka xibazana xo xelexo kumbe bazi ro rero i kombisa ku mina eyi a swa ha endli se loko ku ri na un'wana loyi a nga ni pfunaka please ni kombela ku mi ni pfuna laha ni nga ta fika ni byi yiva yiva kona ni twa ku miri wa mina wu right ni kota ku pfuka ni ta tlhela ni ya mahlweni ya riendzo ra mina se loko ku ri na van'wani lava swi kotaka va swi kota ku va va va ni pfuna hi ndlela yaleyo tinghozi mapatwini ta tlakuka hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene hikwalaho ka malayichelo ya vanhu etimovheni yi va overload overload hi ku ya hi leswi ni swi tivisaka xiswona a ku ri fanele ku ri thikithi leri ra ku kumbe munhu a swi tiva ku la se no khomiwa hi mhaka ya ku veka vutomi bya vanhu enghozini swinene mpimo lowu va nga wu veka laya loko va ha endla movha loko ho pfula rivanti rin'wana na rin'wana ra dirayivha va tsarini laya ku mpimo lowu wu lavekaka wa xibazana lexi kumbe movha lowu i wa ti-kg tingani kumbe sweswi va swi vurisaka xiswona se loko i za i overload swi vula ku mpimo lowuya a wa ha ri wona aka mathayele aka front suspension swi nga endla ku ri movha wolowo wu kuma nghozi ya xiyimo xo chavisa swinene aka timhaka ta ku la mapatwini maphorisa loko va kha va teka swilo swa swintsongo swa ku va va kha va khomela swihlangi na madyamu na ku hlayisa miti ya vona hi yaliya ya ti-twenty rhandi kumbe mali mule yi humaka swi vula ku i xiave xa tinghozi leti humelaka mapatwini hikuva sweswi va ta fika va ni tshika va ni twela hi makumu emahlweni ni ya ni ya kuma sweswi nga ta kuma swona ku ri timhaka ta overload loko va langutisa va kuma ku movha yi ri overload va langutisa va kuma ku mathayela a ma ri mpandla hi ku thayela na rona ra contribute-a ka timhaka ta ku movha yi nga kumeka kuma accident loko thayela yo za yi va yi ri mpandla kumbe ayini obvious ku hava lexi nga xi endlaka hambi laha a ni fanele ni brika yi nge brika ni ka ku tshendela ze ya fika kwela yi fanele yi fika kona se na vona maphorisa ma na xiave kwalaya ka ku um va ku hano hi to ku tshika u famba ku ri ku swin'wana swi tshamisekanga ni twela ku sola hi wona mara a swi veka um vutomi bya vanhu enghozini ya ku ku nga tshika ku humelela ku famba vutomi bya vanhu vo tala hikwalaho ka ku tshikiwa hi maphorisa apatwini Se sweswi a hi tweni matitwelo ya lava nga siyiwa hi varhandziwa va vona hikwalaho ka tinghozi ta le magondzweni. Mina ni mhani Susan Phulwani ni tshama ka Bungeni. Mina ni hlangane na problem ya n'wana wa mina Sfiso Mavundha. Sfiso i humelele hi problem ya ku kumana na accident leyi a ri na va tichomi ta yena leti a va huma a le lapeni. a ku ntlangwini va ve kona vusiku hinkwabyo kwini ntlangwini mara va va vuye va kota ku vuya hi vo past 12 loko va ku va vuya va vuye va khandziya movha yin'wanyana leyi a va vuya hi yona loko va karhi va ta va fike va hlangana na accident accident yi fike yi va lovela kwalano va besana na Range Rover Rover yin'wanyana va vha va lovela kwalano mara la a driver laha ndzeni a ku ri mi Zimbabwe Va vuye va va va va hi fonela vusiku byebyo hi tsutsumile hi ya hi ya fika ni kume n'wananga a nga va nga ha ri kona va vuye va hi kume va va tekile va va yise moxara mara va karhi va vula ku n'wana wa n'wina a nga ha ri kona ni vuye ni nga ha swi koti nkarhi walowo ku va ni ni tikhoma ni kalakarile ni rilela n'wana wa mina loyi a nga ni fambela ni nga swi hleketanga mara ri xikwembu hi xona xi tivaku hi vuye hi ta hi ta lunghisa kosi wa n'wana wa mina va tlha va ku leswi va nga lovela apatwini lera n one va fanele va ya hi ya vhenda hi ya endla timhaka to hi tlema mali yo va kota ku lahliwa va vuye va kota ku a va hi nyikangi nchumu hi vuye hi gidela nkarhi lowo leha hi vuye hi tilahlela vana va hina vona a va hi nyikangi nchumu swi fike laha se hi nga tshama kwala kaya hi karhi hi ya kwele vhenda leyi hi ya hi ya kambela mali ya kona ya ka rwaf a hi kumangi nchumu na sweswi a hi kumangi nchumu vana va hina vo luza hi ti lavela na timali ta hina hi ti vekelela maribye se ni twa ni tikeriwa ngopfu ka loko vana va hina va va lova emapatwini ku nga kumeki nchumu i mhaka leyi karhi yi vavisaka swinene hi ku loko ni hleketa n'wana wa mina loyi a ngo lo ni lovela swa xitshuketani ni nga hleketangi a tlha a ni n'wi lahla ku vava n'wana wa mina ku ri hana peni yo huma ka mfumo swi ni vave ngopfu mina
ni lahlekele hi ndzisana ya mina hikuva a nga a suka la johannesburg a dakwile laka suka johannesburg a dakwile a tsutsuma xipidi va n'wi byele swin'wana hale kaya va vona ku na swin'wana swi nga humelela la kaya ene i nwile munhu aloyi loko a nga si fika a cronscop laha a a toll gate e sebele e ba isa van'wanyana van'wana va ma-traffic cop va n'wi vona ku dakwile va ka a humesi conco a humesa conco a famba loko a famba a nghena a toll gate a hakela mali hi leswiya Loko a famba a nga si fika ka ntshava liya ya liya venge leri hi tlurile liya o khudzehela movha wu huma patwini huma patwini u ya u ya diba wu wa hi yena yi vumbuluka um hi laha ni nga twa ku vava ngopfu i ndisa na mina wa rikoza i ndisa na mina wa rikoza ri mani se ni vona leswaku no byala e apatwini a byi kahle i mhaka leyo va yi nga ni vavisa swinene ni vula ku a no hlangana na na vanhu lava a va karhi va nthova va nthova ni va kahle ku fika sweswi hi ku a ni hlangana na vanhu lava nga ku i vanhu va xikwembu va va va karhi va ni seketela hi yo ndlela yaleyo a na ha langutele swilo swo tala ngopfu ku n'wana wa mina i ta tirha a teka nsati swi va leswinene mara hi ku ni hlangane na ku tikeriwa hi n'wana wa mina loyi na sweswi ni ngo n'wi rilela swa ni karharisa swinene ni twa ni karhala i death certificate ya n'wana wa mina death certificate ya n'wana wa mina
Xana i yini ke lexi hi faneleke ku xi endla tanihi maAfrika-Dzonga ku herisa kumbe ku sivela tinghozi leti emagondzweni? E
ni ta sungula swona hileswaku swa ku swa ku etlela ku ri loko munhu a titwa a karhele a khoma hi vurhongo a yimi a wisanyana 30 minutes a tlela ku tlela kwalokuyani ku ta va ku kote ku hunguta aka timhaka ta ku va vanhu va koka swihoko kumbe ku dakwa e vanhu a va endli ku ri lomu va yaka kona va ya tiphina va kumeka va va famba na vanhu lava va nga nweku leswi va nwaka swona ku endla ku va ta kota ku hlayiseka aka mhaka ya swipidi i ku landzelela swipidi swa le swa le ma swa le mapatwini um ni tshemba ku ri hi swona leswi swi nga hungutaka tinghozi ta le mapatwini
loko ku ri tinghozi leti to hungutana a ku lunghisiweni mapatu ku ri loko munhu a nghena ka leyini a famba hi leyini ya yena a nga tsutsumeli ka leyini leyin'wana hi ku loko i vhika goji i ku ya ka leyini leyin'wana movha leyin'wana yona yi le kuteni na yona yi loko yi vhika goji yi ku ya ka ya mina se swi endla ku ri tinghozi ti va kona kombela ku lunghiseriwa patu a hi fambeni kahle vanhu va xikwembu hi sevha rihanyo ra hina hi ta fika mani hambi vumunhu o he o hindza hi xipidi a ku ri xin'wana a hi movha na xihindza n'wi tshiki i ta ze ya fika lomu yaka kona i karhi i hlayisa vutomi bya wena na van'wana lava va nga khandziya lexi nga xi endlaka xo sungula i ku va hi tekela nhlokweni ku loko u ri na license a yi ku nyiki mpfumelelo yo la ku famba ku sixty wena u famba hundred and twenty a yi ku nyiki mpfumelelo wolowo yi ku nyika ntsena mpfumelelo ku u na papila ro chayela u chayela u landzelela milawu leyi nga la mapatwini aka vachayeri va mathekisi lexi ni faneleke ku tsundzuxaka xona i timhaka ta ku loko hi ri ku chayeleni hi nga helelani mbilu na vanhu lava hi chayelaka na vona hi mhaka ya ku swi vanga tinghozi swinene se hi ri vachayeri va swibazani a hi languseni ku tsundzuxiwa hi langusa na ku landzela ti-road sign hi kha hi nga langusi ngopfu timhaka ta ku mali yi fika kwihi mali yi nge fiki emakumu ka yona mara a hi kumeni yaliya yitsongo hi kota ku ti hlayisa hi hlayisa mindyangu ya hina mhani ta ku mfumo wa hina a wu ti na na na na tindlela to karhi to letela vachayeri hinkwavo ka vona nge langute ku vachayeri va swibazana vachayeri va mimovha kumbexana yini as long as ri muchayeri apatwini ku va va va lemukisiwa va tshama va kha va lemukisiwa swi tshama kha swi ringa la nhlokweni ta vona ku ku leswiwani a swi kahle va penalize-iwa ivi then na na na na vona maphorisa ya le magondzweni ma traffic va fanele na vona va va tiyisa xandla ma swi vona ku lexi lexin'wana ni nga xi languta i ku na loko ni landza hi ya ka department ya matrafiki na vona nga ku na siningi va olove swinene ngopfu eka vachayeri se swi endla ku muchayeri a nga loloha muchayeri sweswi a ha ku yimisiwa hi traffic lulamisiwa hi traffic loko a suka masiku la yena i suka a suka hi ndlela ya ya vusopfa hi vile na nkateko wa ku burisana na mec eka ndzawulo ya swa vutleketli yena i florence radzilane

ndzi ba mandla ndzi vuyelela eka wena muyingiseri loko u tinyike nkarhi u langutisa loko va u yingisela documentary leyi na ku tshemba leswaku u dyondza swa ku tala eka nhlokomhaka leyi ni nga rivala njhani ku khensa muhumelerisinkulu wa documentary leyi ku nga yena ruth maphophe hi khense swinene eka vona sesi ruth eh, documentary leyiwani yi humelela hikwalaho ka vona ndzi ba mandla ni vuyelela ka wena muyingiseri hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla loko ku nyike nkarhi ku va u yingisela documentary leyi eka madyambe ya siku ra namuntlha a hlakana nakambe eka yin'wana documentary ya matimba swinene leyi nga ta landzela hi mahelo ya n'hweti leyi landzelaka hi sonta wa kona mina ni ri jaha ra mihlengo mafosi try by force ni ri